Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Le Mawu etɔ, le Mawu evi kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Nɔvinye Mawu lɔ̃ wò ale gbegbe. Mawu tsɔ ŋuti fafa na wò. Mawu ƒe amenuveve me mie le egbe. Mígana be agbe ƒe ŋkeke sia egasu mia si. Agbe ƒe ŋkeke nyuia esu nye kple wò si to Mawu ƒe ŋusẽ me, to dɔla Yesu Kristo ƒe ŋusẽ me, eye to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me la. Agbe ƒe nana ya esu nye kple wò si. Kɔ wò asi dzi na gblɔ na Mawu be yeda akpe nɛ la. Papa, míeda akpe na wò la, dɔmenyotɔ míeda akpe na wò la. Ŋusẽdoame la míeda akpe nɔ be egafɔ mí ɖe agbagbewo dome la. Dela Yesu Kristo tɔwo manɔmee aleke nɔ ge wòala. Woe nye míaƒe dɔyɔyɔ kple míaƒe katutu. Woe gada akpe le mía ŋuti le míaƒe zãbawo me eye nu kea egatsɔ wò ŋutifafa na mí. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, ewɔe le eme na mí la. Woe nye míaƒe ŋusẽdoame. Woe gana míegafɔ Egatsɔ nunya kple anya sa na mí. Xɔ akpedada gbɔgbɔ kɔkɔe. Nye Mawu nuteƒewɔla kple dzɔdzɔetɔe nènye. Míeyra mi eye míegblɔ na mi be akpe la le gake nua sesẽ hã. Mitsɔ amenuveve yi ke nye agbe ƒe nana eya mitsɔ na mi ta mida kpe na mi ɖe siawo katã ta dɔla yesu kristo woe gale wɔm eye egale wɔm miakpa míaƒe nya la koe nye be míada kpe na mi ɖe miaƒe dɔmenyowo katã ta o ne mebu ta mese ko Agbee dahawo ko madzi, mebe ne mebu ta mese ko. Agbee dahawo ko madzi, mada akpe na Mawu ɖa le ƒe dɔmenyonyowo ta.

Dzidzɔ ɖua li, ewɔ nu sia nu nyuie, ne mebu ta mese ko akpe dahawo ko ma adzi ne veve va Dzidzɔ ɖo ali ewɔ nu sia nu nyuie ne mebu ta mese ko akpe dawo ko madzi nenye be míebu ta mese ko ɖe nyaka míagblɔ na mawu akpedahawo Akpe ko míagblɔ na amewo be, Mawu, edze ŋuwò, eya ta de mɔ be nu sia neva nye ƒe agbe me. Leka ke nua xɔ dzo, leka ke nua fa, leka ke enua wɔna mele ŋu, leka ke nua mate ŋu azɔ ɖi. Da akpe na Mawu ɖe ta. Ŋdia míele akpe dam na gbɔgbɔ kɔkɔe, eye ame ke gale mía kplɔ ge age ɖe Mawu ƒe nya la me. Yata ne míekpɔ Marko ƒe agbalẽ etama tɔ̃, tso xlẽme blaeve vɔ ɖe kelia kɔ yi bla ene vɔ etɔ̃lia dzia, Aƒetɔ ƒo nu, Aƒetɔ ɖe gbe, Aƒetɔ ka sinu ŋuti, eye nuwo tɔ ɖo. Amegã aɖe ƒe vi le dɔ lém ɖo kudɔ nu. Yaro ƒe vi. Egblɔ na Yesu be, Vinye ɖo kudɔ nu. Eɖo kudɔ nu. Vɔ na dagbe le ŋuti. Le ameha gãwo mawo me. Hafi Yesu nadze mɔ eyi ɖe ŋutsu sia gbɔa. Edo go nyɔnu aɖe yi ke eŋu le sisim le enu. Eƒe ame wui eve sɔ. Eye nyɔnu sia wobe gblẽ eƒe kesinɔnuwo katã. Ame yiwo nye eƒe lɔ̃lawoa, lɔ̃lawo megale esi o. Nyɔnu ya ɖeka fukpekpe dzɔ ɖe ɖetugbivia ƒe agbe me. Eza do ma do lɔ. Ŋkeke alɔ dɔdɔ ma li o. Nyɔnuvi ya ekpe fu le eŋu sisi ƒe dɔ le le ya me. Bɔna nyɔnu ɖo asi anyi ŋkeke ne ŋkeke atɔ. Kpɔ fu kpekpe yi ke mo nɔ na ɖa. Ake nyɔnu sia eƒe ame wuieve. Biblia na mi nya be ede gbedalawo gbɔ, ede ɖɔkitawo gbɔ, ede ede bokɔwo gbɔ, ede mamiwo gbɔ, ede malamu gbɔ. Ege ɖe teƒe yi ke wòakpɔ hayahaya elabe ne nu dzɔ ɖe dziwò ame aɖeke mele asiwò oa, emɔ sia mɔ yi ke dze be nàtoa ele to ge. Nyɔnuvia to mo ɖe sia ɖe be hã yeahaya anɔ amewo dome elabe yiƒe nuwo katã vɔ. Biblia na míenya be egblẽ eƒe kesinɔnuwo ɖe eƒe gbedada ta. Wò hã le nane me tom alea? Èle fukpekpe aɖe me alea? Èle dɔ lém ƒe wuiene, èle dɔ lém ƒe wuiatɔ̃, èle dɔ lém eƒe amewo, èle dɔ lém eƒe ame adre. Medzi be agblɔ na wò bena ɖe Mawu le eme kpli wò. Togbɔ be nyɔnu ya ese Yesu ƒe ŋkɔ yi be ao, Aƒetɔ ya nyateƒe mese ŋkɔ be nu sia nu yi ke le dzɔdzɔm awɔe na wò. Yesu matsi yewo me. Ameha gãwo sugbɔ akpe. Nyemagblɔ na wo be do gbe ɖa ɖe ta nyo. Tso xexlẽme bla eve vɔ adre lia, wobe nyɔnu ya eto Yesu ƒe megbe la. Medi be Yesu nakpɔ yewo la, eto emegbe. Eyo kasi eƒe awu ŋu. Ekasi awua to. Amewo ka asi Yesu ŋuti. Amewo le Yesu lém. Amewo kpla asi kɔ nɛ. Amewo lé eƒe alɔnu ɖe asi. Amewo lé eƒe afɔwo ɖe asi. Amewo le Yesu ŋuti zã. Gake nyɔnu ya be, Ao, maka asi eƒe awu do ko. Eye nyɔnu ya enya ma wògblɔ le eƒe dzi me hafi ɖo asaɖa ma me. Amewo tutu nyɔnu ya. amewo hi be ne te ɖa le teƒea eʋeʋẽ ewo ɖe gbeka gbega dzame dome nɔnɔ nyɔnuvia ƒe nuwɔm bla na ɖokui ebe gbe ne nya si meka ŋutsu yawoa naneke maganyo na ye le eƒe agbe me o ne eƒe asi meka ŋutsu yi ko yɔna be yesu kristo wa naneke magadze dzi na ye le eƒe agbe ya me o xɔse aɖe ɖo si xɔse aɖe ɖo nyɔnu ya me eye wòzɔ kan le tɔe yi hã tutu amewo yi hã da amewo ɖa le eƒe mo dzi eye wòto yesu ƒe megbe kasi yesu ƒe awu ŋuti enumakea wobe ʋu sisi la etso ne tso le ha nu le dia ʋu sisi ƒe dɔ yi ke lém ne la ne tso le nu le dia mebe dɔléle vɔɖi ma netso le ŋutia nyɔnu sia nyɔnu yi ke nye srɔ̃wò nyɔnu sia nyɔnu yi ke le míaƒe ƒome me nyɔnu sia nyɔnu yi ke te ɖe mía ŋuti nyɔnu sia nyɔnu yi ke nye mía srɔ̃wo nyɔnu sia nyɔnu yi ke le fu kpem le afi aɖe yewo su be ame vɔ̃ɖi xe mɔ be yaya wɛ ma fɔfua dzivi o yaya xe mɔ ne le nukowo katã me mama le dzi ya ɖe eyi ke yesu ƒe asi le zɔ ɖem ɖe asi ma ne ɖe zɔ le míaƒe ƒomewo me eyi ke nyɔnu ya kasi yesu ŋutia no ɖɔɖo medo gbe ɖe bo hã na kasi ya ma no Kasi Yesu ƒe awu to la, wò hã nàkpɔ dɔyɔyɔ. Le dzia yɔ Yesu nakasi eƒe awu to bena dɔyɔyɔ nava na wò. Mebe ame yiwo sa gbedo ɖe eʋukɔ yiwo tsi wò nyɔnu me yi xe mɔ na woƒe vidzidzi. Eʋukɔ yiwo katã xatsa ɖe vidzidɔ me amegbetɔ ƒe nɔƒe. Medo gbe ɖa le ŋuti abe eʋukɔ sia ʋukɔ nusia nu yi ke xe mɔ nege le ŋuti wòle ŋdi ya mebe nege le ŋuti wòle ŋkeke ya dzi mebe nege le ŋuti wòle aɖaba ƒoƒo ya me xɔwo dɔyɔyɔ xɔwo katutu xɔwo ablɔɖe xɔwo nusã

wònyɔm yi ke mele fu fɔm o hã mebe meɖe ka o le ŋuti ya yesu tu ka o le ŋuti ya yesu dagbe le ŋuti ɖe ŋuti ya mebe vi ɖeke ɖe me o le ha mebe afɔfu adzi vi le ha mebe le afɔfu adzi vi le ha mɔxenu aɖeke megali o elabe yesu yɔ dɔ amegbetɔ xɔ wotɔ yɔyɔ le ŋuti ya Mawu amenuvela, teƒewɔla nènye. Dɔ sia dɔ yi ke lém amegbetɔ ƒovi ɖe sia ɖe le, dɔléle yiwo katã be yeakɔ da asi na kua, mebe agbe nasu asi o. Elabe yi ke Yesu ɖo ya ɖovi ƒe aƒe ma, etsɔ gbedada kɔ na ɖetugbivia eye hã kpɔ dɔyɔyɔ Eƒe wuievevi me hã kpɔ dɔyɔyɔ. Yesu neke ɖe wo hã wɔ agbe me eye wòalɔ ɖi nu o. Dɔyɔla ɖeka si ŋuti wotɔxɛ kpɔ wo dɔyɔ kple wo katutu. Le ŋdi ya, le ŋkeke ya me, ame nu bebe nadze dɔ o. Mebe woyɔ dɔ o. Etaɖoametɔ woyɔ dɔ. Aliveame woyɔ dɔ. Ewoe ta le ɖoɖom be xɔ dɔyɔyɔ. Ewoe lãme gbɔtsɔ mebe xɔ ŋusẽ yeye. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe Ge ɖe ŋutilã ɖe sia ɖe me eye nàtsɔ wo dɔyɔyɔ kple wo katutu ana amegbetɔ ƒomevi ɖe sia ɖe. Papa, míeko ŋkɔ dzi eye míeyra wo tɔxɛ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, le Mawu Etɔ, le Mawu Evi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.